Tuzing ka caan ah hmunkhat te ah thazaang lakṭi dingin ka rak i thimmi Baibal cacang hi Isaiah dal sawmli le dal thum caang sarihnak kha a si lai. Isaiah dal sawmli le dal thum caang sarihnak Annih cu keimah mi an si i keimah sunparnak petu dingah ka sermi an si a ti. Annih cu keimah mi an si i keimah sunparnak petu dingah ka sermi an si a ti. Kan relmi cathiang Bawipa nih a thar in thlaw kan chuahpiak ko seh. A sunglawi tukmi caan ṭha caan sunglawi ka hmuh cah hin nunnak a ka zaangfah i damnak a ka pe i ṭhawnnak zong a ka zaangfah tu kan biakmi kan Pathian cungah lawmhnak tampi ka ngei. Bawipa amin ka thangṭhat. A ka sawmtu Gospel Ministry International rianṭuannak cung zongah lawmhnak tampi ka ngei. Hi rianṭuannak hi Bawipa nih thlaw chuah sehlaw a ram kauhnak ding caah a sunparnak ding caah Bawipa nih pehzulh in kan hmanpiak ko seh ti hi ka thlacamnak le kaa lawmhnak a si tuzing ka caan ah hmun kha te ah thazaang lati dingin ka rak i thimmi cu annih cu keimah mi an si i keimah sunparnak petu dingah ka sermi an si timi Baibal cacang thimin a si lai minung hi a hram thok te hrim hrim in zeitik hmanh ah Satan ta kan rak si bal lo pathian ta kan si zungzal voi tampi cu a hauta dah kan si ti hi kan i hngalh lonak nih hin voi tampi cu sualnak le palhnak chungah a kan phakpi ningzahnak chungah a kan luhpi ṭihnak le phannak chungah a kan luhpi Genesis dal khat cang kul le cang ruk in kan zoh a si si ahcun minung hi a hramthok tein zeitik hmanh ah zeitik hmanh ah zeitik hmanh ah Satan ta kan si bal lo amah Pathian ta kan si amah Bawipa nih amah muisam kengin a kan sermi kan si amah muisam kengin sermi kan si saram he ilo in a kan sermi kan si lo vawleicung kut in kan tongh khawhmi thil le ri he ilo in a kan sermi kan si lo amah muisam keng bakin a kan sermi kan si caah bawipa amin thangthat si ko se dawtmi nu le pa u le nau hna pathian mui keng in sermi kan si Bawipa nih a thaw a kan pek ruangah a nunnak a kan pek ruangah kannih hi vawlei cungah nunnak a hmumi kan si. Kan chungah a ummi nunnak le kan thlarau hi a hram ma thok tein Bawipa ta a si zungzal. Bawipa ta a si caah a kan ngeitu Pathian nih nangmah na nunnak kha ṭuanvo lak a duh i keimah ka nunnak kha ṭuanvo lak a duh zungzal. Zeicah kan ti si ahcun a hram ma thok tein amah ta kan si caah a si. Amah muikeng in sermi kan silawng siloin amah he i hawikom dingin sermi kan si. Bawipa nih a thluachuah a kan hrawmhmi, thluachuah a kan pekmi kan si. Voi tampi khua ka ruat tawn. Bawipa nih hin minung hi a hei kan dawt hringhran dah. Zeicahtiah minung hi thluachuah pe khotu kan rak si lo hi kan i van ṭha tuk. Thlachuah a pe khotu rak si usih law kan i porhlawt lai ning, kan ruam a kai lai ning le kan ning a hngal lai ning le mi pakhatkhat nih thluachuah an hmuh tikah keimah nih thluachuah ka pek caah khi dirhmun khi a phan. Keimah nih ka sersiam caah khi dirhmun khi a phan tiah voi tampi cu kan i porhlaw lai kan ruam a kai lai sihmanhsehlaw kannih cu thluachuah pe khotu kan rak si lo i thluachuah a pe khotu thluachuah a kan petu hi amah bawipa a si caah kan pathian a min thiang thangṭhat si ko seh minung hi amah ta kan silawng siloin vawlei uktu dingah a kan ser ti kha Genesis dal khat cang kul le cang ruk in cang kul le cang riat tiang kan rel tikah kan hmuhmi a si vawlei uktu dingah sermi kan si vawlei nih a ukmi siloin vawlei uktu dingah Bawipa nih a rak kan sermi kan si Bawipa cu Pathian a si kha zeitik hmanh ah philh hlah u a kan sertu cu amah a si i kannih cu amah ta kan si. A mi kan si i a turun kan si. Bawipa mi kan si. Bawipa ta kan si caah amah Bawipa Pathian nih kan nunnak he ṭuanvo a kan lak zungzal. A luanciami kum hlei ruk ah khan voikhat zanlei cu ruah a sur tuk Thli a hrang tuk i khua a mui cang. Mah ahcun nutung note pakhat hi ka sinah a rak tli. Parku, ka fapa inn ṭin caan a si nain atu tiang a ṭin lo. Khua a mui, ruah a sur, ka lungre a thei tuk ee, ka thin a phang tuk ee. Ka fapa khoika dah um hnga, ka awlok a chong tuk in pa chakthlang ka kawl dih cang. Cucaah cun innchungkhur khar pakhat kha a fapa a len tawnnak inn pakhat kha telephone hei set hna law cuka telephone na setmi hna inn chak ah khan ka fapa a leng maw leng lo rak ka kawl piak telephone in hei ka hal piak a ka ti ruah a sur thli a hrang khua a mui chak Innchungkhur khar pakhat kha telephone hei set i nan inn chak ah ngakchia pate an nih kha a leng maw hei kawl ta u hei zoh ta u ti kha ka minung sinak in an hmai ka khap bak hna lo asinatein a nu a olokchon ning le a nu a lungre theih ning ka zoh tikah khan ka zaang a fak tuk i telephone ka set piak hna nan in chak ah khan va kal u law ngakchia pate an leng hna maw leng lo va zoh tuah u tiah telephone ka set hna i mah hna chungkhar nih cun an va zoh taktak i hringtu a nu nih a kawl lengmang mi ngakchia pate kha an in chak ah a rak leng taktak na fapa te cu mah hna inn ah a leng ko zanria ei khim in kan rak thlah ko lai tiah an in ti timi bia kha hringtu anu ka chimh tikah anu cu aa lawm tuk i parku kaa lawm tuk ka hna ngam tuk ka ṭin cang lai a ti a ṭin mah lio caan ah ka thinlung ah a chuak tukmi cu hi ngakchia pate hi kei nih cun a tlau ka thei lo a ṭin le ṭin lo zong ka thei lo lawi caan a si na tein a lawi lo ti zong kha zeihmanh keimah cu ka lungre a thei lo ka zei zong a poi lo i a ṭin le ṭin lo zong kha keimah nih cun ka theih piak lo sihmanhsehlaw dawtu anu hringtu anu ngakchia pate nunnak a ngeitu anu nih cun a lawi caan i a lawi lo tikah lungre thei le olok chong le vansang au in a fapa te kha khoika dah a um hnga tiah dawtnak thinlung seherhnak thinlung lungretheihnak le thinphannak in hringtu anu nih cun a fapa te kha olok chungin a kawl mah lio ah ka thinlung ah a ra ngai mi sermon pakhat cu kannih cu bawipa ta kan si caah amah bawipa nih a kan kilven Kannih cu amah ta kan si caah amah nih a kan huhphenh. Kannih cu Bawipa ta kan si caah Bawipa ta kan si ti hmanh kan i hngalh lo lio caan ah Bawipa nih a dawtnak in a zungzal a kan kilven i a zungzal in a kan kawl i kan umnak ding hmun a simi hmun i kan um lo tikah Bawipa nih a dawtnak in a kan kawl ṭhan zung. uzal tlan kan hau ti hmanh kan i hngalh lo lio caan ah Bawipa cu nunnak pek tiangin a kan tlanhtu Bawipa a si. Kilven kan herh ti zong kan hngalh lo lio caan ah a dawtnak in a kan kilveng zungzal tu hi amah kan Bawipa kan Pathian a si. Voi tampi cu Bawipa a herh lomi mi tampi kan um. Bawipa kan rak herh tuk ko na tein Bawipa kan herh ti hmanh a hngal lomi mi tampi kan um. Bawipa kan in herh e tiah kan chimh lo lio caan zongah Bawipa cu a kan dawtu a si. Bawipa ta kan si cah Bawipa nih a kan kilven. Bawipa nih a kan huhphen, Bawipa nih a kan zohkhen i Bawipa nih lam a kan ṭhi hruai. Voi tampi cu Bawipa hi kan tlik tak. Voi tampi cu Bawipa hi kan zamtak i voi tampi cu Evi le Adam bantukin Bawipa hi a thuhtak mi minung tampi kan um. A thuhtak mi minung tampi kan um. Pathian sinah lawmhbia a chim lomi minung tampi kan um i Pathian sinah thla a cam lomi minung tampi kan um. Bawipa sinah thla kan cam duh lo cu zei he dah aa lawh kan ti siah cun Bawipa nangmah tel loin ka tlam a tling. Bawipa nangmah tel loin ka paw a khim. Bawipa nangmah tel loin ka riantuannak zongah hin hlawhtlinnak ka hmui. Bawipa nangmah tel loin ka fanu le hna hi an tlam a tling i ka fapa le hna hi kan tlam a tling ti he khin voi tamti cu aa lo. Sihmanhsehlaw kanmah nih Bawipa kan hlam lo lio caan zongah a kan hlamtu hi Bawipa a si. Kanmah nih Bawipa kan dawt lo lio caan zongah a kan dawtu hi Bawipa a si. Zeicahtiah kannih cu a hram ma thok tein Satan ta kan si bal lo i amah ta kan si amah kuchua kan si a thaw kan hrommi kan si amah he i hawikom dingin a rak kan sermi kan si vawlei nih ukmi seloin vawlei uktu dingah sermi kan si kan bawipa Jesuh Khrih nih hin zeitluk in dah Pathian nih a kan daw ti kha a nunnak in a langhter i kan Bawipa Jesuh Khrih nih tahchunhnak tampi a kan chimhmi chungin aa daw tukmi tahchunhnak cu Luka thawngṭha dal hlei nganak ah fiang tein kan hmuh i Pathian nih hin zeitluk in dah a kan dawt i zeitluk in dah a kan ngaithiam zungzal tu Bawipa a si zia kha tahchunhnak pathum in a langhter. A pakhatnak cu tutlau Tutlau kong in tahchunhnak a kan chimh. Tukhal pa nih tuu zakhat a ngei i sawmkua le pakua cu a pawngte ah a hmaika an bok. Sihmanhsehlaw sawmkua le pakua a hmaika ah an bok i pakhatte a tlau tikah khan tukhal nih cun zeidah a tuah? Sawmkua le pakua ka pawng ah an um ko tiah zeitik hmanh ah a ti lo. A tlaumi tu pakhat te kha a hmu hlan lo a va kawl. A hmuh tikah a cawi i a liang ah a khinh i a inn ah a ṭinpi. Aa lawm tuk hi rak ka lawmhpi tuah u. A tlaumi ka tu te kha ka hmuh cang ee, a ti. Tukhal nih hin atu te a tlaumi a va hmuh tikah hin na tlau na duhnak paoh ah na kal tiah a vua lo a si a ca lo sual a phaw lo a tlaumi atu te a va hmuh tikah lunglawmnak in a khat a va cawi a va pom i a liang cungah a khinh i a umnak ding hmun a simi a inn ah a ṭinpi ṭhan a tunpi ṭhan dawtmi nu le pa u le nau vialte hna a caancaan ahcun tuu bantukin kan tlau. Saram hi a fim tukmi an si ve caah tuu nih hin ka tlau ti hi aa hngalh ko lai ee an ti. Ka tlau ti cu aa hngalh ko natein ṭinnak lam a hngal ti lo. Kir ṭhannak lam a thei ti lo. Sihmanhsehlaw a ngeitu taktak a simi tukhal nih cun a tlaumi a tute kha a hmuh ṭhan hlan lo a va kawl a hmuh tikah aa lawm tuk i a liang cungah a khinh i a cawi i a pom i inn ah a ṭinpi ṭhan cu bantukin cun a sualmi minung pakhat kan i ngaichih tikah hin vancung khua a ummi kan Pa kan Pathian hi vancungmi hna he lunglawmhnak in puai an tuah ti kha kan Bawipa Jesuh Khrih nih Luka thawngṭha dal hleinga chungah a kan chimh. Tutlau kong a kan chimh lawng a si rih lo. Tang ka tlau kong a kan chimh rih. Tangka nih cun ka tlau ti aa thei lo. Asinatein amah a ngeitu taktak nih cun a tlaumi tangka te khan a hmuh hlan loin a kawl mei in aa van i a ki le a ken tiangin a hmuh hlan lo te kha a tlaumi a tangka te kha a hmuh hlan loin a va kawl dawtmi nulepa u le nau hawile kom vialte hna a caan caan ah cun a kan ngeitu bawipa sin hin kan i ṭhen i kan tlau tuk ahhin kan tlau ti hmanh i hngal lo lakin kan tlau lio caan zong ahhin a kan ngeitu a kan dawtu kan bawipa kan pathian nih cun a kan hmuh hlan lo a kan kawl dah kaw fapa tlau pa tuanbia kan za tein kan theih dihmi a si caah a tawinak tete in ka van char lai fapa tlau pa a dir hun kan theih dih A pa dawtnak inn tang lo tangah um duh loin a pa inn le loin a van chuah le cangka in a nunnak lamtluan ah zeidah a ton colh kha a pa sinin a hmuhmi ro le rah vialte kha a va thlau dih a va sawksam dih ningcang loin a va hman dih i Baibal ca nih a kan chimh ning ahcun a toro in a ṭhu ee a ti. Dawtmi fanu fapa hna, Pathian dawtnak thladem tangah kan um duh lo i kanmah peu in kan peu i Bawipa nangmah dawtnak tangah um ka huam lo tiah kan van chuah bakah khin kan nunnak lamtluan ah hin rawhralnak aa thawk. Kan nunnak lamtluan ah hin lohtlaunak aa thawk colh ti hi zeitik hmanh ah philh hna hlah u si. Asinatein fapatlau pa cu A har bikmi ningzahnak chungah, a fak bikmi sining chungah a tawro he rawlṭam tihal in a ṭhut lio ah khan a lung a hung i fim i ka pa inn vial ah khan a sinum le a sal hna hmanh nih ei cawk loin ti le rawl an ngei va si kaw kei vial hika hmun ah vokawm hram ah rawlṭam tihal in ka thi cuahmah ka pa inn ah khan ka kir ṭhan lai ka pa nangmah le pathian hmaika ah ka sual na sal pakhat dirhmun bantukin rak ka cohlang ko tiah ka ti lai tiah a ti cuticun dawtu a pa inn ah a ṭin ṭhan dawtu a pa inn ah a fuhpanh ṭhan dawtu a pa sinah a kir ṭhan a tlau cangmi a fapa a rak ṭin lio kha dawtu a pa nih a hei hmuh tikah zeidah a tuah kha a pa nih cun a zaang a fak tuk i a hei tlik hnawh i dawkaw a fapa kha a kuh i a hnamh cu ka fa na sual tuk na thurhnawm tuk na rim a nam tuk na kutke va i ṭawl ta na thil va i thleng ta na sualnak le na palhnak lengluang hi tiah dawtu a pa nih cun kutdong sawh in sual a phaw naisai lo dawtu a pa nih cun a rak ṭin cuahmah mi a fapa a hmuh tikah khan a hei tlik hnawh i a hei zuan hnawh i a ku i a hnam a ku i a hnamh tiang lawng a za rih lo puan ṭha bik kha van la u law ka fapa hi rak ei u a ti a fapa a ningzahnak vialte huhphenh piak a duhtu hi dawtu fapa a ngeitu a pa a si ti hi kan Bible cah fiang tuk in kan hmuh. Cu lawng cu a za maw dawtu a pa nih a za ti lo. A kut ah kutdong hrol kha van hrol u a ti. Kutdong hrol nih a langhter duhmi cu nang cu sal na si lo nawl ngeitu rocotu ka fapa na si tinak a si. Cu lawng cu a pa nih a za a ti rih lo. Keden van den u a ti. Baibal thiam hna nih an kan chimh ning ah hlan lio ah cun sal nih hin zeitik hmanh ah keden i denh phung si lo. Fapa rocotu lawng nih keden i denh phung si an ti. Cu lawng cu a pa nih a za ti lo. A cu laka a thau bikmi cawfa kha va la u law lunglawmhnak in puai kan tuah lai tiah a ti hna. Dawtmi nu le pa, u le nau vialte hna, kannih cu a hramthok tein Pathian ta kan si. Bawipa mi kan si, Bawipa fa kan si. A nunnak a kan hrawmh i a thisen in a kan cawkmi fanu fapa kan si cah hin kan tlau lio caan ah Bawipa nih a kan kawl. Kan tlau i ṭinnak kan hngal lo lio caan ah Bawipa nih kan umnak tiang a hong kan fuhpanh i kan umnak ding a simi kan inn ah a kan ṭinpi ṭhan. Fapa tlaupa bang kan sualnak he amah sin i kan fuhpanh tikah hin Bawipa nih a kan pom hlawm i fanu fapa rocotu a kan siter ṭhan. Jeremiah dal sawm thum cang hlei sarihnak ah kan hmuhmi cu mi nih nang cu ṭhawlmi hawikom zeihmanh a ngei lomi Zion an in ti nain cuar thar cu ka corhter ṭhan lai i na hma vialte cu ka damter ṭhan lai tiah Bawipa nih a kan kawh. Bawipa nih a kan auh. Bawipa nih a kan lem. Ka fa ka sinah rak kir ko. Na nunnak hi keimah nih kan thar chuah lai. Keimah nih kan sersiam lai. Keimah ta dawkaw na si cu tiah Bawipa nih a kan kawh a kan auh zungzal ko kan harnak chungin kan retheihnak chungin kan sualnak le kan palhnak le kan lotlaunak chungin hin Bawipa sinah kir ṭhan ve ko hna u si tiah tuchun caan ah hin sawm kan duhmi hna a si Bawipa cu a kan ngeitu a si kannih cu Bawipa ta kan si caah Bawipa nih a kan kilven zungzal. Bawipa nih a kan dawt zungzal. Kan loh lai le kan tlau lai a kan siang lotu bik hi Bawipa a si caah Bawipa a min thangṭhat si ko seh. A ṭhami um ahcun Bawipa nih thlaw kan chuahpiak hram seh. Lunglawmhnak tampi ka ngei.